mongame kgosi gafe le mme mamatshego re le rolela hutshe um eh, ga nke ke ya go leele ke le gopola ka go garologana mme mongame kgosi mothibe re go rolela hutshe borangwane re le rolela hutshe Nna o ke emeng ga ke bidiwa moagi mo lebatsi ko kgorong ya tshukudu mme ke na le borre ba mangana le ba e seng ba mangana le ba ba senang mophato ba kgosi se ka irileng ga emega a ba buare nna ko botswana ke eme mo kgoneng Morafe ke one o tlhokometseng gore wa iphutha o phuthwa ke mangaka. Mme mo letsatsing le ke letsatsi le re itumetseng ebile re le motlotlo go bo re leha um monga rona a re batletse lekgotla le re ikutlwang gore ke la rona le lona ba le ntse le tshwaragane le kgosikgolo e dirile tiro e tona e reng hela ga o le ga o ikutlwa gore o mokgatla thotho o ikutlwa gore o mo lekgotleng le ka seke jare ka moso ga twe o sutele go mme ka gore rona mangana borre ba mangana ke kopa le gateleng ka kwano gongwe tlhoe ke nna week ga ke sena le lona Ke go palela le ga teleka kwano ke tlo ira puo e khutshwanyane. Borre ba mangana ke go pale ga teleng kwano. rera motswetsi a bokete golo ya eh, nna ya e sekopora go kga sekomola bagaetsho borre ba le ba bonang ha um ke bone ba e leng gore re eme ka dinao le bomme ba le teng re eme ka dinao re lwelela gore sekgatla se se ka sa nyelediwa ke sepe kgotsa ope mme ga re dira jalo re na le dikgwetlho ba bangwe ba ne ba re nyaa moagi wa tlo itira kgosikgolo Mme be ke bala ke renya ke gana hela ka molebatsi a gone a ka nka nna kgosikgolo mme nka tlhokomela um morafe wa mongame a ba o hitlhela hela o le o le pope mme tlhokomelo e dirwa ke borreba nna hela ke gore ke tlhogo a bone hela mme ga se gore ke botlhale go ba heta jaanong bagaetsho re le bakgatla tsatsi le ke letsatsi le e leng gore re tshwana go ikitse gore ga re mazulu ga re mathosa ga re ba pegela re ba kgatla ba kgafetsa mme merafe e eme ka dinao um ya itshupa gore ke bomang mme le mme le le leng teng ga la supa gore ngwaga o tlang go tla e tla be e tletse ka gore re na le batho ba e leng gore ke bo thomas um ba tshwana le tshwene ba lekeletsa ka ngwana Jaanong se se diragalelang bogosi ba rona um ke go rupa e ga gona kgosi kgolo e ka nnang hela mo setilong ga nna monate jaanong mongame kgosi kgolo kgafela ee o heta ka dilo tse di tlogele ee go na le batho ba senang tumelo le ene a sa dumele mo ene to le ga a dira selo batho ba se dira a dira hela gore ke a dira mme borre ba mangana nna ke a le leboga gore le na le tumelo ya gore mong a rona o tlo hetsa o tlo hetsa um mathatanyana a re a bonang Mathatanyana a re a bonang a diragalela bogosi ba rona, a diragalela sekgatla sa rona, a dirwa ke gore rona re le morafe ga re a nonofa. Le ka mpolelela kampo la nkgaeletsa gore ga nne le le bakgatla le itlhaloganya gore le baakga fela, a go na le sengwe se se ka dirang kgatlhanong le lona? Ga seo. jaanong re setse re latlhelela bogosi re re um kgosi o tla ipo nna ke kgosi nna ga di nkame re bo ga di nkame re le bantsi mme fela ga nne re le morafe re amega nya ga re ke ra palelwa ko re a nyala ra mora re sitafo a tewa ke rura e se dikot A tewa ke rona. Jaanong gompieno go na le batho ba ba mo duduetsang ka gore ba batla go ja. Mme bagaetsho ne ke re ka ke ke le moruti, ke le raya ke re Judas Iskariota o ne a rekisa Keresete. Mme ga a fiwa masheleng ke ga a sa tlhwa a batla. A batla gore a boe ba morago ba re nya. re tshwana go go fa madi a a na le se o se dirileng ka one a tseye judas kariota o ne a tsamaya o ikaletsa mme ke ene ela motho o thubegileng mpa a ikaleditse gore o rekisitse mong a gagwe jaanong bakgatla a re tlogele o rekisa bogosi ba rona Bogosi ba rona bo bongwe hela, ga gona spare, ga gona bo bongwe bogosi bo bo spare. Jaanong a re seka ra bo rekisa, ba re leng ha a re tsamaye ro phutha bakgatla, re ba bolelele gore bogosi ga bo diriwe ka tšhelete, bo tlholega ko legodimong. Jaanong bakgatla ba le bantsi la rekwa, ba bangwe ga re le ko commissioneng nne a goroga a supa a re o rekilwe tota o ntha a re moagi gate le dirang gone gate le dirang ka mo lebelela ka re ao batho o sala rra re ga a ka fiwa four million o tla mong a thogana le kgosi kgolo kgafe o mo ja nosi four million jaanong serekwe o na le mowa o le motho o motho ga o phologolo e pela tlogela go rekwa ga o le motho le rona la re le bakgatla ba gaetso A re bopagameng. Nna ke a itumela mo letsatsing le mongame sa a se dirileng phakela a ba nne le seo ba le tsogang motshegane se bontsha gore go tliwa bopagame. Mme hela wena e re ga o le karolo ya morafe, ema ka dinao le wena o thuse go bopa morafe wa sekgatla. E seng o le legatla le magatlapa. Ga re opela hela, re opela ka nnyalana. ba bangwe ba lwala ba tsenwa ke mala na re ka ke ra tsenwa ke mala ka gore mo leso le dirwang ga re ka ke ra tsenwa ke mala le bosigo ne ke tla ka 12 midnight ke nosi ke sa tshwenyege gore ke mao ka nkemela mo tsheng ka ga ntlhola Jaanong bakgatla, a re emeng ka dinao re sireletseng bogosi ba rona. Ga re bo sireletsa ga bo tlhoke difane, ga go tlhoke gore bo ofana ka lentswe, ga go tlhoke gore bo ofana ka kgafela go sireletsa bogosi ba gago. Go tlhoka gore o bo ofana ka ke mokgatla wa kgafela. Go tlhabisa ditlhong batho ba bangwe ba ipitsa bakgatla ba kgafela mme ga se bakgatla ba kgafela. ke bakgatla ba tšhelete ke bakgatla ba ba timetseng bagaetsho a re se ka ra itirela gore history e tle e re sotle ditso di tla go sotla ditso di tla go sotla bana ba itse gore judas cariota o rekisitse morena jesu le gompieno ba itse le wena gompieno ga o rekisa sekgatlha sa gago bana ba go ba tlo itse gore o rekisitse sekgatlha ngwana ela a go lebeletsa re ntate wa lelope ntate o se kileng a nna le dinala tsa go tshwara a tshwara sekgatlha re diswana o a tla re ga re tshwere tanka ba bangwe ba e tshwara ka dinala ba ba dinala hela na gore a re kukile tanka a ra gore e go kgaole maoto Bakgatla, a re ikemeleng ka dinao. Ga go na se se ka re palelang. E ka re go ile ko court, rona be re ile gongwe le gongwe, re ile go tsaya bogosi ba rona. Re ile go tsaya taolo ya bogosi ba rona. Gaabo. Ba ba boifang ba re ke moagi o nne a bua yang. Moagi hela wa ga Llitaga, le ga o mmatla, o ka mo lalela ko Llitaga, kampo wa mo lalela gone ya. Ke a hetang. Re bjetse ditlhare, ke tlo tla ga ke tlo di nosetsa. Jaanong, a re tlhokomeleng lekgotla le. ka gore ba bangwe ba tlo tle ba tla ba batla gore ba lefise ba bangwe ba tlo tla ga ba batla gore ditlhare tse re di jetseng tse nne e tenne di jwala ke batho ba sena lerato ga di itse gore ba tla di tshela moroto wa eng mme ela ga re di diseng ditlhare re dise lekgotla le la rona re nne bakgatla ka ga morago ga kgosi ga fela le borangwane ago ke a leboga
Mawawa, I hate that. I hate that song. Listen. Eh,